Nau mai te iwi ki Hakalive Podcast. Ko Kawariki Morgan tōku ingoa, ā, he waimarie nui nōku. Te noho tahi ki ētehi o ngā tino toki o te ao kaiwhiriwhiri kapa haka, ki te kōrero i tā te kaiwhiriwhiri titiro ki ngā mahi i runga i te papatūwaewae. Ko whakataetae. Ko te kaupapa kōrero. Ko te kaitātaki. Kia tahuri atu tātou ināianei ki te mātanga haka a Hohua Mohi me ōna whakaaro mō te kaupapa nei. Kei te hoa mau roa, kei taku manu hakahaka nau mai ki te pae o Haka Life Podcast. Kerere te pātai tuatahi, tēnā, kōrero mai, ko wai koe, nō whea koe? He nui waku torotoro. Kia ora. A, he māhurehure, a, roto mai o Waimā, he tuwharetoa, a, he Ngāti Awa ngā maihi, he Ruanui, a, i Taranaki, well, he taokete ki te whakatōhea, he taokete ki te whānau Apanui, he taokete anō hoki, a, kia rongomaiwahine. He nui waku torotoro ki ngā iwi katoa o Te Arawa, ihu ki te kei. Kia ora. Engari kia pono nei au, ko taku ao, ko taku katoa, Kai te Awahou, i kīia ai au he Ngāti Rangiwewehi, kīia ai au he taraute nō te Awahou, kua oro whakatutetute a ki runga, ace up. Enough said, tēnā koe brother. Nau mai me ō mana me ō ihi mea tapu. Brother kia kōrero tāua, mō tō ao haka, tēnā kōrero mai i ō wheako i roto i te ao haka, nō whea mai tō kaingākau ki ēnei mahi? Umm, you know, ka pai te rā pātai, Ehara i te mea e tino kaingākau ana au ki ngā mahi haka. Tēnā koe. E whakaaro ana au ki te haka, e whakaaro ana au ki ngā mutunga wiki kua tāhaengia atu i ngā mahi hakahaka, i ngā parākitihi. Ka whakaaro ake au ki te nui o ngā amuamu, te pahore o te tuarā, te mamae o ngā turi. Ehara i te mea e reka ana ki a au ngā mahi haka, Engari e reka ana ki a au te kaupapa, te whakakotahi i te iwi, kia whai wāhanga ai te iwi ki te kōrero i ōna kōrero, i ōna pakiwaitara, whakaatu i āna mahi, āna whakaringaringa, āna whakawaewae, te hora ai ngā kaupapa ake o te kāinga, engari ko te mea nui ko te whakakotahi i te iwi ki raro i te kahu o tētehi mea. me te mea anō hoki ehara i te mea e whakakotahingia ana e te tangihanga kāo, e whakakotahingia ana i runga i te kaupapa ora ana ko te tūtahi ki te hakahaka tērā. Koira te mea kai ngākau nuitia ana e hau. Kia ora. I ahu mai tēnei āhuatanga i hea? Tā te mea mai te wā tonu i a au e pēpē ana koinā pea te reo orooro o te pā. Taku kāinga, te wā e parakitiha ana te kapa, e rongo ana au i ngā parakitihi i taku kāinga ake. Koina taku oriori i a au e tamariki ana. Haere atu ana ki te kaukau, haere ana atu ki te marae, kite tonu ana au i a rātou e parākitihia ana. I tupu ake au i tērā ao, he ao pai, he ao reka. He huritao ki te tū a te kaitātaki, te manukura tāne. Me aha, te manukura tāne, eke ai tana tū, e kairangi ai tana tū. Well, ki a au nei, kei roto pea i te kupu tātaki. Me tātaki. Me kaua e tuku mā tētahi kē atu. Anei anake nā mea e pai ana. Karakia? Tēnā koe. Ahakoa te uaua ki te kōrero i tēnei, ka kōrero ahau i te mea kāre, ehara i te mea e whiwhi taonga ana te tangata whaikōrero. Engari, karakia mō te whaikōrero kei te pai i te mea, Kāre e whakawāngia ana te whaikōrero. Kia ora. Engari, ki roto i a, engari, ko kore au e whakawā i te matatini, i te mea, ki te whaka, pēnā tātou i kōrero kei tātaki ki ngā manukura i mua kē mai, kāre kore te katoa ka whaikōrero. Āe. So ko kore e whakawā i tērā, engari ko te raruraru, inā kē te reka o ētahi o ngā, ko koe te te, you know, te reka tonu o te whaikōrero, nā kāre rā nāu e hau ki te āwhina i ngā māka, tā te mea, ko kore e whakawāngia. Engari kei roto me tātaki ngā upoko ki ngā waiata, ngā upoko ki te haka, pēnā e whakaupokongia ana, pēnā e whakamāramatia ana mā te kaitātaki tāne, wahine rānei. Tēnā koe. Kaua e tukutuku haere i te mahi. I te mea koi ahau ki te whakawā i te tangata nāna katoa ngā mahi i mahi, me te tangata nāna anake te haka i taki. He rerekē ngā mahi. Tika. Pai nō, tēnei i whakatā mō te katoa, nā, ka puta mai mō te haka, ka, ka whiuwhiu haere i te haka, kāo. Engari, ngā wāhanga tātaki, ki te kore e takitakina e te kaitātaki tāne mā te kaitātaki wahine. Tēnā koe. Atu i tērā, anei anake te mea, me mārāma. Me mārāma katoa ngā taki, me mārāma katoa ngā wāhanga ki te kaitātaki tāne. Oh, anei anō hoki tētahi, Mā te kaitākitaki tāne hoki te kapa e whakaihiihi, e whakawanawana. Pēnā he māka nui tērā mō te kaitātaki, pēnā tana kapa e ngoikore haere ana, ka kite koe i a ia e panapana ana. Ē, māna hoki wērā mahi mai. Pēnā i teretere rawa ana te haka, māna e whakapōtiri. Mēnā i pōtiri rawa, pōtiri rawa ana, māna e whakateretere. Atu, nā, koirā anake. Tēnā koe. Ki te pērā te katoa, ko tahi rau māka katoa ia. Tētahi raruraru pea i tēnei tau, nā ngā takahurihurihanga, me anō hoki wētahi wā ko ngā kapa, ka waiata, ka haka rānei i te kaitātaki e korero ana, ka haukotingia ko ana korero me haukerekere. I te mea kāre e rongo ana i te katoa o āna kōrero. Tēnā anō hoki. So me haukerekere i te mea, me te mea anō hoki, wētahi wā ehara ana te kaitātā ki te raru, na te kapa kē. Ka, ka. Ka, ka, ka, ka tīmata kē te waiata kāre anō, kāre anō a tangata kooti. Engari me pērā tonu, te koro mai taku koroua ki a au ko tā te kaitātā ki Tāne he whakatārehu i tā te kapa i whai ai. Tēnā koe. Brother kia tahuri tāua ki te kōrero mō te moko i runga i te papatū waewae. He tangata moko koe. Pē o whakaaro. Me whakapau kaha ngā kapa ki te whakapai ake, ki te whakapiki ake i te taha moko. Well, ka reo mo te whakawā i te moko. Ae, ae, ae. Um, tana tikanga, tē taea e hau te whakawā kia puta rawa mai te tangata nāna i tuhi me te whakamārama mai he aha wēnei niko i whakamahi, he aha i pēnā e ngā nuku, he aha i pēnā. Um, engari, ko tāku i kite nei, tuatahi ake koura mō a tātou tamariki. Kia ora. Ka mokomokoia ngā tamariki, Ka tau tētahi āhuatanga ki roto ki a rātou. Ka kite koe i a rātou e poho kererū nui ana, e pehapeha nui ana, you know, e tino whakapākaha ana i a rātou i te mea e mau ana rātou i tēnei moko. Me taku whakapono nui tonu, taku whakapae, kāore i te tino tawhiti atu tērā āhuatanga i roto i ngā mea pākeke. Kia ora. He mea whakaoraora pea i wētahi. Ngā kapa ā-kapa nei, wētahi wā E, ko te pai, kia, kia mau rātou i te moko, kua Māori ake rātou. Ngā kapa kāre e mau moko, wa, ko mātou anō hoki te tei, ko Ngāti Rangi Wewei. Wa, te kōrero mai a waku kuia ki ahau, I think ko Neni Nellie te mea i mea ake, ki te mau moko, kou, tātou, Ngāti Rangi Wewei, me mau i te moko tika, Tēnā koe. E, koina wana kupu. Ana ko Aunty Julie pea tētahi mea pupuru nui ki tērā āhuatanga. Me kaua rawa e tāia ki te pēne whītau, ki te ārā nei, te mea te kui mea mai a Nanny Nellie, ki te mau a Ngāti Rangiwewehi te moko, me mau ia i te moko tika. Me ngāwha rawa te kiri e te moko, e tika ai. I te mea ko ana kuia, ā, i a ia tupu haere ana me katoa rātou i moko ia ki te moko, ki te rahu, i ngāwha ki te rahu. Ā, engari pai ki a au. Ko ētahi wā pai noa ki a au i te mea pai ki a au te hanga. Āe. Tēnei. E tū tāna. Ka kai hareti mai tino, ko, ko tino ruku au ki te tei ā-paku ā-rānei, ko te reka ki a au te hanga. Tēnei, ā. Tērā au ētahi moko e ākāri tonu koe te hanga, engari, it must be pai ki a rātou. Engari ko ōna take tonu, iu. Āe. You know, he whaka, he whakapakari pea i tētahi, i te, i te hunga mau moko. Āe. Koira pea te, aua. Ā, kua, kua tino ora mai te, te mataora, te, te moko kauae a Pūhoro i runga i te, te papatūāwai nei rā nei? Ā. Te whakaaro? Kua ora i runga i te papatūāwai i te mea kua ora, e ora pai haere ana au nei, e, e, e whanake tere ana, ā, te mataora, te pūkauae, te puhoro, ā, ngā moko i runga i te tapehe o te tangata. e piki ana anyway, so ka re kore ka piki te atamira. Um, tēnei ao e tū nei tātou, te mea pai ki a au, e reka ana te hunga o nae nei ki ō tāua tauira. Tēnā koe. He wā tōna, waka koroua mōku ake i te wā e ātupu haere ana mai, ka nui te mataku. Engari me maumahara tonu tātou, i aua wā tonu koina te hunga i I hāua e te kaiako i patua kinotia mō te kara noho o te kiri, mō te kōrero noho i te reo, tērā hunga i tīno, i tuku mā te tapu o te moko rātau e whakakotiti i te ara mau moko. Engari tēnei ao e noho nei tāua, e hia kai ana tāua ki ō tāua tauira, ki ō tāua moko. Nā, kua piki, ahakoa kīhea, e piki haere ana mai, kare kore ka piki te atamira. Tēnā koe. Tika. I konei tātou whakarongo atu ai ki te mātanga haka a Te Hira Paenga me ōna anō whakaaro. Kia, kia koke tāua ki te kōrero. Ko te manukura tāna. Mm, ko koe tonu tētahi. No, me pono, mārama ana te kupu, mārama ana ki au. Ā, ngā neke, ngā kawenga, ngā hiahia, Ā, ōu, otirā, o te kapa, mārama. Keu nei, ā, kāre he tauira i tua atu ai a Korongāpō, Kia ora, ā, tēnā koe. me te rerekē pea o te tāra i a Pāpā Pītā rāua rāua. Ā, ko tētahi, he tohunga ki te tukutaki, ko tētahi he tohunga tukutaki, whiu, waiata āhara āhara, nā reira, ehara i te mea e pai ake tētahi ki tētahi. Kao, engari e hāngai noa ana ki te titonga, ki te kaupapa, ki te whakangahau i whakaritea. Ka nui te matapaki, te tohetohe a tēnei kaupapa i waenganui i te kāhui a Ohu Kaitātaki, whakawā Kaitātaki. Mātua rā ko te noho pū ki te kawenga haka, Ko te hiki rānei ngā haepapa katoa mai i runga ki raro. So kei a te otinga, patu rakuraku tuku whaikōrero, solo, wow. Engari, ā. Kei runga i te nui o te mahi, kei runga i te kounga rānei. Ana, ana e hoa. Ka mutu, ko te mārama o te taki hei tana kapa, koina ki au te kaupapa matua, te pūkenga nui. Umm, umm. E whanake ana rānei? Tērā mahi e ngākai tātaki o ēnei, o ēnei rangi, e mēngaro ana rānei? Ā, ko te Matatini Kāhui Maunga te tauira uaua, ērā whakatau i runga i te tukurua, nē rā? Āe. Āe. Ā, heoi anō, kīia nei e tino whanake ana, Ka, ka mutu, ko te kounga o te reo e whakaputahi ana i ngā kaikōrero reka, reka rawa atu. Yeah. I ngā, i ngā tau ki muri, ko moe tonu koe, te tohunga kōrero, ā, kei a koe te kōrero, te wahanui, kei a koe te haka, engari, ā, ana, ā, ko, ko te āki pea, he whakaarotanga mā te, te iwi, i te kaha taurite o ngā ags, o ngā tatauranga, ko tai pea ki te wā e huri ai tātou ki te whakanui i ngā kai tātaki rānei, i ngā kai patupatu, patu rakuraku rānei, ngā kai whawhati rākau rānei, wera e rerekē ai ngā whakataunga ōrite. Ka werohia mātou, ā, ka rā, oi te pākū mōhio. Koirā te hehe o te iwi. Kia orite ae. Kia kotahi te ekenga o te katoa a ekenga o te katoa. Heoi anō whakawā tuatahi ki te matatini i Poneke, kātahi au ka whakaaro e pēhā tā tātou karo i ēnei. Nā te mea mōku ake, ki te au i 100, he 100 taku karawhiu, taku karawhiu taku tuku. Ehara i te mea e 46 aku ko Tahirau Hernal, ā, kua oti au te wāhanga ki au, taku hoa, whā mātou pou, Popov, kua tuku, pēnā e ōrite ana ngā tatauranga, he aha ētahi atu kawenga o te whakaeke e rerekē ai taua 400 ki tēnei 400. Koirā ki a au ko ngā kaitangata kē, ko te paturakuraku, ko te rākau, he hātawetewete. He whakawhāiti aua pūkenga atu i te huri i te reo, atu i te huri i te mōteatea. Engari he noho pū tonu ki aua pūkenga o taua titonga e rerekē ai ngā whakataunga. Waiho mā taua, mā aua mahi rā i roto i taua, taua wāhanga e whakatau ai. Kaua mā tētahi atu mahi, kaua mā te haka, te waiata-ā-ringa, āe. Āe. Ia, whakaae katoa. Waiho. Whai katoa nei. Kia tahuri atu tātou i nāianei ki te tohunga haka a Turuhira Hare me ōna whakaaro mō tēnei kaupapa. He nui ngā ako i tēnei mea i te whakaiti ki roto i tēnei mea i te kaitātaki. Tēnā koe. Nā te mea, Karehe kiko o tana whakaniko mai whakaniwha mai i a ia pēnā karekau ai te mahi me tana kapa haka. Pēnā kāre te te kotahi tana wairua me tana pēnā koia koia koia anake. Kitea tērā, nui te kitea o tērā. Ēnari, ko te mahi a te kai tātaki kia ronohia tana reo e e whakahau ana i tana kapa, e te katoa o te kapa. Kia ronohia a ia, kia ronohia a ia e awhi ana i te mauri. Na te mea, ka puta mai te timatana o te ihi me te wehi, me puta mai te kaitataki. Ai a take o te whakaaraara mai na kaitataki karekau e mohio he aha te ihi me te wana. Tena. Me te ataahua ki te waiata. Ka taea ano hoki e taua kaitataki ra te whakato i tetahi wairua Whakakotahi ki roto i tana kapa haka wāhine mai tāne mai. Pēnā he tau te kaitātaki wahine, ka mōhio koe ka eke. Ka eke tērā kapa ki tētahi atu taumata. Pēnā kei te riro te kai, kaitātaki rā, mā ētahi ki a ia hai tohutohu, kāre i te tukuna tana mauri kia whakaputa i a ia Karekau e eke. Tēnā koe. Nō reira, he nui nā akorana ki te, ki te poipoi i tēnei mea i te kaitātaki wahine i mua i tana tūhana ki roto i te marea. Nā kaitātaki wāhine katoa o, o Te Matatini, o nā whakataetae katoa, ka, ka tuku mihi nui au ki a rātou, nā te mea, ehara i te mahi māmā. Tena kore nei. Kia māwhiti atu tātou ināianei ki te manu hakahaka nei a Hāni Huata me ōna whakaaro mō tēnei kaupapa. Ko te mea tuatahi, me whakaaro ia ki ana mahi o waho o te mahi whakataetae. Tēnā koe. Nē. Mēnā kei te kī atu manukura, koia tēnā e ārahi ana I te kāhui manu, me kī. Nō reira me pērā hoki tana āhua hari i te mea māmā, ki te whakapono ō kaihaka ki a koe ahakoa tō mahi, te mahi i roto i te kīhini, te mahi whakahaere i te kapa, tō mahi tiaki, manaaki i ō kaihaka, ka whakapono rātou ki a koe i te atamira. Tēnā koe. Nō reira, ka tīmata ki reira. Ka kitea ngā mea kua whakatū noa iho hei kaea. Me kī, nā te mea ki au nei he rerekē te manukura ki te kaea. Ko te kaea tonu ka tērā pea ka karangahi e te kia mau, ngā tīmatanga aha rānei, engari ko te manukura tērā ahakoa tū kīwhea e mōhio ana koe Ko wai te manu kura o tēnei kapa? Ko tana kapa kai te aro atu ki a ia, engari, koia kei te aro atu ki tana kapa, koia pea te mea e ngaro ana i ēnei wā. Ka whakatūria, ana, ka whakaaro au ki tō koutou manu kura. Ka mōhio ko wai te manu kura. Ahakoa te aha. Ki te kī atu ia, Kia mau, kai te pēnei. Kāre i te kī atu ki te audience, Kia mau, nē? Nō reira, he mea iti pea, engari he mea e kite ai te kaiwhakawā, oh, āe, kai te arataki, kai te ārahi, kai te whakakipakipa i ana kaihaka ki tētehi atu taumata kē, kē atu. Nō reira, ki te whakarārangi i aku pepa, Manutaki, A Manukura, koia pea tētehi rerenga ka kaha kitea. Tēnā koe. He wā tōna, māu anō tō kapa e akiaki kia eke ki taumata kē atu. Ana. Ahakoa ka rau te koro mō te Manukura tāne, ko koe hoki tērā. Tēnā koe. Ka kite, ka rongo kai muri, e akiaki ana i ō kaihaka. Ana, āe, he wā tōna me puta hei whetū, engari ka hoki. Ā, ana, Tērā, tērā momo, engari ko taku tino tauira mai rāno ko taku māmā. Tika. Ehara i te mea nā te mea koia te, te mea tuatahi riro i a ia tērā o ngā korowai, ā, engari ko ana mahi o waho, ā, ko ana mahi, ā, I te kāuta ko ana mahi tiaki i tēnā, tiaki i tēnā, anei taku waka, anei te mea, tīkina ēnei, kawe aku tamariki ki te kāinga. Engari, engari nā konā i tino whakapono ai rātou ki a au, hāunga rā tana reo waenene. Āe. Nē? Ā, ki au nei, me tana ātaahua, nē? Te karanga. Engari, ka kite i a ia e mahi ana i āna mahi Ana ko tātou pea o tātou rūrihi o roto o Ngāti Porou he tino tauira. Ki te haka, kei waenganui i te kapa. Nē? Kāore te whakaaro ki a rātou anō, kei waenganui i te kapa e akiaki ana i tēnā, i te wā, ka pēnei, you know, and mēnā kei te wero, ka kite i tērā, ana, ana, ka tae, ka haere tonu. Ko tētahi āhuatanga kua whāia i roto i ngā tau, ana, ko, ko tēnei tētahi mea pea me āta whakamārama ki ngā kapa. Tēnā koe. Ko te tangata, ka tae mai ki mua i ngā kaiwhakawā, ka karangahia, koia te manukura, koia te mea ka whakawāngia. Ae, ae. Nō reira, i ētahi wā ka puta mai tērā tangata, kotahi pea te kia mau, ā muri i tērā, karekau ana mahi. Ae, tika rawa. Ae, ok. Ā, mēnā ka toru, ka whā, kāore pea tērā kapa eke i tērā wāhanga. Ae. he rerekē ngā kaihāpai. Ae. Nē? Ret, i ētehi wā, ka tukuna te reo tētehi tērā pea ka whango, ka rongo i tētehi atu. Ae. Kū, oh, ana, koina te, koina te tohu o te tangata mōhio ki āna mahi. Ae. Me, me tēnei mea te, te ka, noho ā-kapa, o te tū ā-kapa. Oh, kai te whati ana ka kuhu mai. Pēnei ngā tāne. Ana, ka hoki mai anō tērā, ka puta. Ae. I ētehi wā pea ko ngā, ngā manu tīoriori, takirua, takitoru, ana he, he reo hāpai tēnā. Engari, kai te manukura te mahi nui, te ārahi tana kapa i runga i te atamira. Tāne mā, Kia kaha tonu ki te tuku wāhanga ki ō koutou manukura wahine. Tika rawa. Ana, ka puea, oh, oh, kai au te whaikōrero, ana, te haka, ana, ko te mōteatea, ko te whakaeke, he aha te wāhanga ki, ki, yeah, ki te wahine? He aha hoki te raru o te mahi tahi? Tika, tika. Um, you know, whakaaro au ki a, ki a Rēnata Metuki-te-rangi. Tēnā koe. Tā rāua mahi tahi. I know what. Ahakoa reo mai, ahakoa mau rākau mai. Aye. Ā, engari he rerekē tērā momo mahi tahi nā te mea he mahi tahi i te ao. Aye. Nē? Pakeke mai i wā rāua tamariki ana ka tino kite, ā, i tērā āhuatanga. Engari, ko, koina pea te inoi, ā, kia, kia tukuna he mahi ki ngā manu kura wahine. Kia rangona, kia kitea. Ā, me taku akiaki hoki, pēnā i ērā atu wāhanga, ā, mēnā kāore anō koe kia tū, kāore anō koe kia tū hei manukura, tukuna te mahi whakawā ki tāngata kē atu. Nā te mea kāore koe i te mōhio ki ngā taumahatanga o te kawe i tō, i tō kapa. Tika. Ki muri i te aroaro o te motu. Ko mātou tahi, ko mum te, te manukura, Engari he wā tōna i tū au hei, hei, hei kaitātaki, a, a, a Pan, kei te korau mō te whare wānanga o Waikato, a Pan, ana ngā ringi. You know, koia pea te tino a muri a ngā ringi. Ko taku wāhanga noa iho te whakakīkī, kia tae mai te tokorua rā. Engari, kāre anō koe kia rongo, nā te mea iwi te, oh, he māmā tērā mahi, ehara i te mahi māmā. Oh, tino kore nei. Ana, mēnā ko koe tērā, i te taha o ngā wāhine, tērā, ka pai ake ngā tāne, wāhine hika, kōhimuhimu, haehae, ērā momo āhuatanga ka puta i te, i te kapa haka. Oh, ai. Engari māu anō tērā e whakatau. E ārahi nō reira koe ērā me whakapono ō kaihaka ki a koe kia pai ai tērā mahi. Mēnā kai te tuku i tētahi kē tērā mahi, me noho tētahi tira a wai rānei ki te ārahi i a ia mēnā he mahi hou, ki te tiaki hoki i a ia. Tāria te wā, ā, kua tau. Ana, e hari te mea ka tau tēnā i roto i te whakataetae kotahi. Āe, tika rawa. He mea pakari, he mea whakapakari. Āe.

ki au. Kāri tu atu i a Te Rita, nē, a Whaea Te Rita, ā, i te mea, ā, e taku maumahara, nē, ko au tērā e mātakitaki ana i a ia, e whakarongo ana ki a ia, i aua e mātaki noa ana, nē, ā, me te whakaaro, ā, te rerehua, te rerehua hoki. Nā, ko au tērā i whai haere i ngana, well, me kī, i a ia me ngana mahi katoa i runga i te, i te ātamira, i te papareoa. Arā, ki au nei, kia kairangi ai te kaitātaki wahine, te manukura wahine, ko tāna he, he ārahi. Tēnā koe. Kātahi, ko tāna he whakatau hoki te mauri o te kapa ki te haka, nē, ki runga i te paparewa, ki raro i te paparewa, nē, arā, ki mua, ki muri, ko te whakatau o te mauri hoki o te kapa tētehi tino mahi a te manukura. Nā, i a rātou e I a Te Kapai Hakana, ko te paenga ki au o te kaitātaki wāhine, ko ia tērā e akiaki ana, e whakaihiihi ana i tana kapa. Kia aha? Kia mate mō te hemo tonu atu. Tika rawa. Nē. Kia mate mō te hemo tonu atu, whērā i a ia e mate ana, e karawhiu ana mō te hemo tonu atu. Ki au, ko Te Rita tērā i te wā i a ia. Nā, ana, ko au tērā e whai haere ana i, i tana whakatauira mai i ngērā mahi, ka mutu, tana whakatauira mai i ngana kōrero akiaki nei i a mātou o te kapa. Kia whakapau kaha ki te haka, wahine mai, tāne mai. Tēnā koe. Nē, wahine mai, tāne mai, ko te kapa katoa. Ae, koia tetihi. Ko nga, kai te whera nga kai tataki o ngenei ra e kite atu ana, ara, ko to koutou manukura a ataahua, ne, ataahua. Ka whakamau titiro i a ia e mahi ana i ngana mai, katai ka rongo, ahakoa he, he, he reo waitī, he reo roreka no, engari kite ana e mohio ana to kapa. Nē? Koia te Manukura. Nē? Ana e tāia te hāereere haere ki, e tau ana ki ngā tūranga e pīrangi ana, ā, me te kaha tonu o tana kapa te tautoko i a ia, ā, koia hoki ki, ki te kapa. Koia te momo kaitātaki Manukura wahine Pai ki au, arā, koinā tāku i kite atu i roto i, i, i au e haka ana. Tēnā koe. Kia tahuri atu tātou ināianei ki te mātanga haka a Donna Morrison me ōna whakaaro mō te kaupapa nei. Well for the kaitātaki wahine you are under the expectations of the tutors. From my experience in

Amene. High five. I konei tātou whakarongo atu ai ki te tohunga haka a Tā Tīmoti Karetu me ōna anō whakaaro. Nā reira, kuia wei kī nei kei te reo o te kaitātaki te puta, te kore rānei i puta o te wana ka uru ki roto i te tangata kua hia kawe i a ia ki taumata kē atu nei o roto i te haka. Kuia wei kī nei, katoa, he nui ngā kaitātaki te hia oho mai o te kapa. Ka whakapau kaha te kapa ki te, engari kāre te kaitātaki i te āwhina mai i tōna reo kāre, ka rite ki te taumata e pai ana ki te kapa. Nā reira kāre i puta i te kapa te wana e taea ana e ia te whakaputa. Engari me, me, me, he momo whāngai, mā te kaitātaki tērā, me moe te kaitātaki te rongo i tana kapa. Nei rā. Āe, āe. Mā tō rongo tonu i tō kapa ka moe hoki kei te āhua tāmate haere mātou me. Āe, me, me hara, nē. Engari i tino whakapono ana ahau kei te kaitātaki, wahere rānei, tānei rānei, te oranga o te kapa, te putanga o te wana, te ihi, ērā mea katoa, me te mauritau o te kawe. Āe. Kei te kaitātaki, Kei te pōhēhē wētahi ko Te Ātahu nō te tinana o te tāne o te wahine, ka nui tērā, nē. Engari he mahi nui tāna. E whakapae ana au ko wētahi kaitātaki kāre i te mōhio koira kē te mahi mā te kaitātaki. He whakaihiihi, he whakamanawana i tana kapa. Ki te pērā e ia ka pērā te kapa. Ka whai atu. Ai. Ki te kore a. Kua whakaaro te kapa hei ahi i aro ai, hai, hei ahi i aro ai, ah, e tū tātou, ah, ka mutu kua mutu. Hai. I, i runga i te, i te reka, i te, i te pono, i te hāngai me te mārama o ngā kōrero, Pāpā, e, e mihi ana. Kua tino kī tēnei kete. Kei te kite au te māhunga o mea, o ngā rangi e tūngoungou mai ana, nō reira, he āimini anō tērā i a tāu, āe? Engari ka, ka whakairi te, te kete kōrero ki te tarāwha reo te, o te whare, hei, hei ako ana e tiki ai anō, engari, e te pāpā, ka. Ā, tēnā rawa atu tāua, tēnā tāua i ā tāua kōrero. Ā, ka, ka noho tāua. He pereperetanga mā ngā kōhatu a te iwi, a kō ake nei, nē. Me kiri tuna. Me kiri tuna. Ahakoa pea, me kiri tuna, āe. Me puta i nei. Pāpā, tāku e whakapono nei, koinei ngā kōrero me puta. Hai whakarongotanga mā kaiwhakawā, mā kaihaka. Hai whakakata, hai whakawā, hai a mātau, ko te mea nui. Hai wha maroko ki wētai o ngā kaikōrero e kimi ana e koutou. Āe, nō reira.